Yes, Ever Love TV once again mieva do ɖe anyako le gaƒoƒoea me yike etsɔ ɖeka yike miese enya vɔ̃ ɖe yike be miama ma yike ko mieyɔna be chili mama eh, ne nekpɔa afia yi nye eƒe aƒeme mieva edo ɖe afia be miakpɔ enuka tututue edzi yim le family house Yi ke mía ege se be eƒe da wo nɔviawo katã wo le aƒea me le gaƒoƒoa me yi ke mía gbagba dze ge age ɖe aƒea me. Hafi mía ayi dzia, na mía kpɔ be tsili mama wo ŋutɔ nya. It's not in the whole news be le gaƒoƒoa me fia mega va li o. Yi ke edua dza mía katã mía agbagba dzem be mía nya nuka tututue dzɔ. Mía nya leke wokɔ dzɔe. ye míase ɖa be nu kawoe míawɔ. Edua dza na wɔ akɔ kpe ɖe ƒomeawo ŋu hã. Koe míeva do ɖe Anyako le gaƒoƒo ya me. Eva Love TV. Mígege ge ɖe aƒea me, míage ɖe wo dada, mía famili mɛmbɛsiwo dzi míase nu gɔme ku ɖe mía dada Celi Mama ƒe eku ŋu. Enye enublanui le gaƒoƒo ya me kakaa. Míage ɖe aƒe me, míage ɖe wo dzi, míase nu gɔme kuku tso eme. Dzeagbagba na subscribe to Everlove TV nenema mí le Facebook hã nenema kple susu be míaƒe wɔnawo na adze ŋgɔ akpe. Míge ɖe aƒea me ne mía akpɔ ɖa be nu ke edzi yim le aƒea me hã. Eye míege ɖe aƒea me míeke ɖe enɔviawo ŋu yi ke mía agbagba dze ge mía aɖo dze kple wo. Leke nye Chilimama ƒe agbenɔnɔ le aƒe ya me? Nu kawoe wònɔ aƒe ya me wòwɔna yi ke edona dzidzɔ na wo? Enu kawoe wòwɔna yi ke

Ee, medi tsi ava aƒe be manɔ aƒe sẽe. Ke mele dɔ me nyitsɔ. Yewo yɔm. Vɔ nyemete kpo kɔla ka gbɔta ma va kpo kɔla eŋu ke. Ye megbɔ va aƒe me ye meyɔ nye sista be nu ke dzɔdzɔm hã. Ye wòbe o, eƒe yeƒe lãme menɔ wɔwɔm nyuie o. Gakea nya ye me e menye nu yi nu ka seriɔs nu yi aɖekee wònye nɛ nenema gbegbe o. Ta hafi nya ma dzo kura mekpɔe o. Enɔ meyina ɖe tsɛtsɛ fiẽ me. Edo dzo, eɖo tsie dzoe hafi nya nya me dzo. Ke megbɔ tso tsɛtsɛa, míle afia nɔ ya xɔm ko ya ge ɖe xɔ me eva yi mlɔ anyi. Afi miɔ, míeva dzo afi abe nine something nene. Almost nine thirty ten mo hafi mía míedzo ge ɖe xɔ me. Ta around two mo megafɔ eva be makpɔe ɖa be le ko mlɔ anyi ha. Emlɔ anyi ok. Ke five five five mi fifteen mo mefɔ ma le tsi ma yi dɔ me ko. Emekpɔe wòva mlɔe ɖe anyigba. Eye be aleke nye sista mlɔe ɖe anyigba le ka? Menyui menyui meƒui meƒui ko. mekpɔ be ao mele nuyo edzo koe meko nye ada sista be a miaƒe sista dzo ta ne no gbɔ ɖi ne maƒu du mayi ɖe koŋu mava egbe ne miaƒe sista e, vevelia ne miakpɔ be leke miawɔ hã ta nene miŋɔ va yi ma mele dɔ etsi anyigba miabe ɖe ele dɔ wo nu ao ŋkeke ɖeka ƒe nu ko nye ko kple dzodzro hã, ta nenemae nua katã va yi. Hafi nua nadzɔ, amewo be yewokpɔe memlɔe agbe va yi. Wòli sesĩe kple tɔwo katã nɛ. Leke wòle gbɔgbe nenema?
Memlɔe ame agbea ekua ɖe míaƒe kesin aɖe ku le aƒegã me. Mí katã míenɔ kua. Ya do ŋgɔ na mí gɔ̃ hã dzo yi kua teƒe hafi míawo míeva yi. Enɔ Heldi. No healthy fine nɔ lɔ amewo dome e create jokes kple tɔ mo katã na amewo afi efiɛ me wo gbɔ efiɛ me mi ka e miɔ hã be miɔ mi ga tre gbɔgbɔ ni ye o o va gbɔ va tso tsi le tso anyi emlɔ eŋu ke sunday yi hã ega dogo kple tɔ mo katã monday monday alo tuesday wo be ku aɖe dzɔ le ko ŋu ɖusi aɖe ku wo wa da wɔm amewo be yewo kpɔe le afi ma monday ma ŋdi ma eh Tuesday ɔ I think Tuesday wobe yewoakpɔe wòva ada ɖe aƒeme kple nu ʋi mawo katã hafi Wednesday ta amewo expect be ava efia me ava da ɖe aƒe fia me gake mete eva o mete va o ta ame geɖe menye nu ka tae mete va o nu vɔ yeva aƒeme hã metso naneke be fia ɖeke yevem nu yi ma o ko hafi Wednesday ko kpata nu yi ma.

le gbɔwó ɖe yiƒe nene ano si fia. Eee roughlia ano 65 elabe miaƒe aunty aɖe yike nye mia fofo ƒe junior sister ebe ye kple no ɖevia me ya last year ye wò last year December ye wòxɔ 66. ta be ɖokoe tsia wi vie abe ƒe ɖeka ehɛ mi mo ne ta me biɛ ta roughly a nɔ abe 65 ya. Ok ke ŋke na ta gblɔ tso afi tsi li na va ge ɖe fefe wɔwɔ me ɖe ŋke na ta gblɔ tso ŋtsi. Ɔ tsi lia ŋtɔ ma gblɔ be fefea mo ge ɖɔ ɔ be yiƒe talent nye ma ele abe e e crack na jokes. Mhm e crack na jokes.

Ee, esrɔ̃a nɔ esrɔ̃a nɔ esi gake late. Evia hã late. Ee, esrɔ̃ ŋkɔe nye Bob, yi ko mía míenya nɛ. E, evia hã ŋkɔe nye Kɔshi, yi hã late.
Um, míganɔ sesem be mamayɔvi le Chile ya si ɖe nyateƒe. O, oh, mamayɔviɛ ɖewo wo sugbɔ. Ee, mamayɔviɔ. Menye evia kɔsia ɖeka ko ƒe vi o, abe nɔvinɔvi ƒe viwo ene hã, woawo hã mama yɔviwo. Yochia eviawo hã eƒe nuka e mama yɔviwo nye eya ƒe ehe mama yɔvi ta mama yɔviwo le esi. Ye seke eganye ame yi ke ehena vi Ehena vi paa ɛɛ. Ne viwo le gbɔ o, elɔ̃ ɖeviwo ƒe nya. Ne viwo le gbɔ ne ŋsu be ah eh edɔ wu ge alo nane nenema o, ehena vi ele agbe ne vi hã fain. Ele agbe ne vi fain.
Ke tsilia le eƒe fefewɔwɔ me ɖi, amea ke wokpakple nɔ dɔ wɔm ɖi, enya ma ɖe nate ŋu ayɔ na mia?
Ame kple fefe kpakple wo nɔ edɔ wɔm le fifi le afia. Enye ma ɖe na adzɔ na mia abe wò ele habɔbɔe aɖe te nadzɔ ema na mia. Eh,
ame yi ko nya me nya fia koŋ yi ke etso mía de hã. Woyɔm be Siste. Proverb 60. Ta ne mia ne I have more information alo more details about her ke mia contact sisti mm, elabe yi kple efefea wɔm hafi eh, nyanya me eva eh, eh, eh, gbɔ.
ok míganɔ sese ma be eva ɖɔ fiɛ ɖa eva kpakplɔ ma bubɔ ɖo gava nɔ fefea wɔm míana be mula blakre enye nya ɖe tso ŋutia Ee, meno egee ye wòyɔm be yewoakpe sistea yi moga edɔ wɔm o. Eye be anke dzɔ hã. Enu kpoli mo ƒo hafi ya meka ɖe edzi mete ŋu ku ɖo ge ɖeka edzi agblɔ na mi fia. Ale be wòbe yewokple ame bubu ye dɔ wɔm. Amea ŋkɔ li hã. Wò ŋkɔ yɔm. Ete kam hafi mete se ŋkɔ. Wobe ŋkɔ nye Mole Black. Eye be o Mole Black ɖee amegbetɔ ƒe ŋkɔe hã. Wòbe ye tɔgbui ŋkɔe hã. Wòbe ee. Eye mebe a yo mesi tae ma hã oyo ame no kɔdzi me kplɔ vinye ɖeka yi kɔdzi efu le shi tae mebe a mele kɔdzi ta li ta ɖi ne mia a ƒo nu ta ye me gbɔ ye me yue yo be a mole black ye yo kple yo fefea ewɔm fia

ye megblɔ na mi.
Ke nua dzɔ ɖe mewo kpakple wo dɔ wɔm fia ɖe si ke mele blaka ɖe edo mo ɖa nyagua.
Ao ye nua dzɔ mi ye mo le blaka asa asa time ya menuƒo na mi fia medo mo ɖa eyɔm afi nia nadzɔ eyɔm be yemegale ɖe akpa woɖe yi ɖe mafi mafi teacher wonye ta woɖe yi ɖe mafi ta afi ma le wòle ma Ta etsɔ eyɔa be wònyae yese nyuie ɖe nyateƒee hã? Ye me be ee. Ye wòbiã be ɖe wòdze dɔ hã? Ye me be o. Me edze dɔ o, ŋkeke ɖeka ƒe nane ko wònye dzɔ ko. Wo be o. O, ye ŋutɔ mama wòyɔ ni. O, mama, wòfe konyi aʋu kɔ. Ye mí ka te kɔ la.
Ke ɖoɖo kawoe le eku kple wɔna ŋuti nàgblɔ na mí? O, eku ɖoɖoawoe la, yi katã le míaƒe ƒometatɔ gbɔ yi ke nye nɔƒe liakua yi. Fifi lae fia ele kuteƒe le e, agbozu me, ɛɛ, agbozu me alo ŋkɔ, ɛ, agbozu me area ma me. Ta be ne yegbɔ hafi ƒo mía nɔ anyi, gbã míaƒo xɔmenu hafi aƒe do ɖe edutoƒo. Ta nenemae nye enu. Ehe, ta ɖoɖoe ma ɖeke, mí nɔ anyi wò ɖoɖoa ɖeke kura haɖe ko. Yɔ. Gake mía nu me kpɔm be nenye be ɖoɖo va sɔ, ke miagana míaganya loo. Yoo, akpe na mi.
Mele kuku, ewɔe nye ame ka? Enye nye amegashi agbedɔ. Tsiri mama, yo ti vevelia.
Leke eh, enɔ tsɔ dzɔe na ta gblɔ na mi kpokpli ko. O, nu ya dzɔ yi koe ma nye ti agblɔ o. Nyaminya o, afa mi mele kpakpli o ta. Ye kunya ɖi ɖɛ, leke mietsɔ xɔ kunyae? Leke wòle? Oo, míena mía dzilawo nya. Ko nu yi woawɔ nɛ kɔ, wova ekpo gbɔ kɔ. Ye wokɔe kɔ yi.
Ee, amea be tsili mama ne yegbe meva li o. Ele enɔ mia domi. nu ke nye nu vevie wòte wɔna na mi le aƒea me ye egbe meva li fiaɔ, eŋe ke wòtu eŋe ka tutu wòde ɖe aƒea me fia nàte ŋu agblɔ. Oo, ye
elo mi katã gake eyo nye fefewɔla wònye edu koe nye ame yi ke nu yi ke wòdu na ame ta ye edu ya gbe sia gbe gbe ele dzi na mi. Ne mi ne du mi ŋu ko mi katã. Na míedo dzikua míegaƒo nu ko yi koe míekɔ le dzi tukala aɖeke meli.
Tama gblɔ ko be yewo dzo fia yeƒe dzodzo fia etre mia mi gano susu ma lo. Eye wo míebu ge ɖi ne ɖolia ne maganyi adzu ma mianu nu ko ma míase veve agakpɔ dzidzɔ.
Le wɔnawo me katã, enu bubu yiwo ke anya aga ato me adzɔ tso interview ya megbe yi ke wɔna ɖe sia ɖe ke dzi yiyi ge mi nana ge mianya yi ke familiawo gblɔ na mi be wòa nyi nɔ ge. Enu si enu yi ke vava ge keke miakɔ mia dada ava ade doa mia gbagba dze ge be mia ahe wɔna ɖe sia ɖe kɔ ge na mi. Ye ese enyawo katã abe aleke wogblɔe na mi ene mea, Tsilimama eɖe ʋe gã aɖe da ɖe.